Pingo pe gigol ora ni aculeco ni dagi odong cam dyanggi o, ci wek onen ka niang aryo malal obedo kany? Kombedicani iye tye ento wan watye ka neno kombedicani lutela ma ticgi wigi yot pi lanyo acoli en aye gitye ka mito bene gukat kwir ci dong peko le eni wan macalo wan acoli peko eni obicang nining? Watye ka yelle ki kerowa wek waryemo balalo ki i adwolwa. Ento wan ma wawoto ka wengi, waneno gipe ka a.
Dyang gicito kwede i kur, gitye ayokone ayoka, gidwoko cen. Nongo amedde ni moo, dok tye ka neno ni pud akato i kwene. Tung i Nyankole, tung i Nyankole, tung i Nyankole, watye i dyere. Ipuro potoni, ipuro i dog Nyankole. Obedo apango ngo ma tye ka pur wakwe, waguro. Atye ka yenyo i kare wek lutino ocam iye. Pe tye wa gin mo keken ma in icito ikwany wek icut. Ma acel joni gikelo i goyo cengenge dwol matidi ci gikelo dyamo tye over numbers. Pien joni gikwinyo cel nongo tere la ene ken pien ibino coro cel nongo myero icit ka balo cam pa dano. Ma nongo dyang dong ka i season me aryo me oro dyangi nongo yec obino kato ki side botwa. Kigoyo lum mo kwici kwici kwici ma lum meno wan nongo myero wanyar wa umgi ot. Ki dong dwong pa dyang eni balo lum mo lum bene me umo ot bene peke dong iwa. Ki dong me aryo, nyono ngomme ni kwici kwici kwici ma dong nyimme me pur bene dong gimo dong pe. Ki dong me adek wan wapur pur me oro macalo layat obabako wacoyo i bong wapito otigo dyang bino goyo oko weng meno pe okelo kec. An dong ka in imako dyang owinyo kwede jalio ci gin tye ki yat ki gigi moni ma ka ojalio bino kwalo lalo dok blaming in ni icul dyang dyang tye boti myero icul dyang. Tek dyangi bene dong odonyo i kin magi omyero gungol man dyang woko. Myero gukwany gangi wek gucit gucato ma kombeddi cuk ma kilwongo ni Adeni tye ka rwenyo lim i cing wan pa laro kany ma pe dong laro. Kit atwog teke dong dyang ocito i kin megi, dyang dugu, dyang ero ocung, nongo dyang yengi pe bene inge gire gin timo i kom dyangi. Aya twon acel odugu ita ma ingolo nyima, twon ca alwongo en jo ma wilo dek i bucani. En gubino guwilo bene giwilo wel ma pe kun bene adong labongo twon pur mo. Wa an dyang abedo ki cwiny malalu cito kwede, wa man dyang abedo malalu ongolo. Cako kupe ki ludoc. Wacito wanongo, wanongo dyang ada, but dyang olor tye ka yeny i pii ni pwotpwot. Ento kum ringo ma dong kipiko i kavere-ri peke, ringo mukene-ni nongo dong nen calo gwok mutingo owoto kwede ki malo. En ni peko ma Nyangkole aye weng tye ka ngo mukelo pe en kodi gin nen ma naka yang ya coli peke pe time. Ma dong icito imako dyang ikun wi tanyi kong en munu myero ki go an ka in dong dano ma ongeri bed pe an onongo Nyangkole oneka kunu ci paka mito two i unu dyang eni paka mito dugo i dyang kombedo acato gire dyang eni.
Imako Nyangkole imako dyang a Nyangkole ilwongo laloc ingolo wel cula. Icako ngolo wa i milion gi lit apot i kite ilanyo iye. Nyang kolo be woti ciling alip apar.
Balalu tye ka medo laro me ngom ma jo ma wabedo kegi ki kot kare ma gungeyo ni an do aloyo gi ai kot gukelo balalu i ngom ma balalu pango ngom eka miyo aboro. Ka in icito Kampala kuca iwaco ni an aa i Gulu, Gulu-li nyuto nga ma in ibedo. Waguko gang ma lutwa. Ento i kom pote nongo eka aryo onyo eka adek ma dyang obalo i wit cam mapapat. An keken oganga kabi eka abiro. Nyangkole obalo ka weng. Pul ma gipito dyang onyono ka weng. An akwo akwa i yo ma nining? Kom bedo ni pwaya atir leji leji i gang pa dano ka an abino acam i kom ngom ma an atye ka ngomo. Wang pii ma nongo dano tye ka matone omiyo dyangi obino onyono gubalo weng peko ma dyangi pa balali tye ka kelo. Aculo cil bot balal madwong tyen giryo mapapat ma lubbe gilok kom dyang teko donyo dyangi pa in acwelo donyo i kin megi omyero gicit giwon ni in icul ciling botgi ma bene gingolo wel cilinge madit ni kodi dyangi pa wan acwali pe rwatte gin ma megi pingo wan waweko dyangiwa gine donyo i kin megi i kom dyang acel acel ka dyang odonyo ni pam me cito ka gamone omyero icul ciling alip miya adek.
ma gibino ma mukene gileko dyang i dyewor in aye ibuto piny pien kany i acwali ker kany dyang waleko ki i dyeceng kadi ipiko i dul nyo itweyo ento mege nongo gitye ki toc in dong ineno atoc dong icako cwalo lok bot laloc dong wek gunene lutuc ngwec dong kor nongo gileko dyang ki luduku iwinyo won dwol imeja igeneral ma laro balwa anyira
Mere abyeka nongo oketo wa two bene kany. En kun nya gin mo ma wele cwiny mo kwany cak bedo kede kany ma nen peke gwok tye.
Ma niang mene gubino wa i gang bati kene. Latin nyako ma kelo gup gar acel ocako ryeme amaka do. En ba lelo. Watingo loke gita. Gikano nget ini wa i cawa nene pe ineno kome. Anyaka ma giwaco ni Nyankole oryemo-ni. Lok ocito anyim guling kwede, en obedo anyaka ma mega, ngwonne en owaco. Iter ka lok itere, tek iore ca iwinyo ni terwa anyim. Anyime kede bicako ikwedo.
Balelu pye wiling kwo me dyang me lamal gukwalo dyang pa omera wacito wamako wa i kon ade dyang aboro. Pe giwek ngat mo otaning executive order namba thiri-ni nga ma dok dit loyo. Kiweko oti kong gin ocito ka gidwogo for verification gudwogo adwoga apwoyo.
Atela mo ara me ryemo bal arupa i nga ma en owilo apatti i rwot kaka ka balolo man ma owilo ngom rwot kaka pe oketo cinge iye en ope owilo ngom Twer pa ngom moni ni dog gang mono olongo ngom-mi? Aneno calo ni obed peke. Twer pa ngom obedde i cing kaka ma ngat acel pe bedo ki twer me caro ngom. Jo bot wang me nongo balalu peke bot wa i langa naka i cawani eni dok abino aneno balalu kaka en. Me balalu pe dong nongo otela moro dok okene dong abiryemiwu apatti i Rwot kaka. Ma alego ni wubed ki tekcwiny.
Abyeko bene ni nen calo wa kongo wa gene wa gi cat ma gicato ni nongo gin marac tye iye. Ka pud dyang aye mulelo tye ma pe iwer kwanyo dyang mo otero wa. An atye ka cung kan cira me cero lawi mon. Nyankole mo ma gi be bolo kwi pe en me nyankole wa bolo kwi i kor gi iwer.
Bot onongo dong a pa balelo ni en pud gin ma ladit lobo tye ma ber loyo bota. ma ka ononi romo kero ne wek odoko kom tic ki kome ci en kit amego kuca owaco ni wa bimiyo bot kwi ento ka pe otime ci dud dyang nyo abero. Leb moni manyen ki wengo wibi ki waba ka.
Mukene bene gitye ka post ni gen ci giryemgi kany, gen gibilweny i kom aculi. Wun lweny pi, pi ngom pa luwiliwu?
Kong gutem du. Yin omiyo awac lok ada. Balalo wat wa kwedgi ma ti peke, pien wigi diro. In ngat ma ibino welo, pe iwor won gang. Diro mukene tye ma balelo goyogi i kom kongo ma gin omaro ento pe gimito cule. Balelo onyayo red me mat wa i monwa wa lutinowa ma wajulogi ma pud myero gibulu ma gikonyowa kome tye lamal adada. Balelo opito kwoko i pa Lar nyo i acwili.
Kombeddi an pe acamo ringo i otel pi lok pa balalu. Dano neno kany jwi. Bodaboda bino ki box. Dyangi muto gitingo ringone weng gicito gicato dano camo. Eni man kwo maber.
O kare oromo bot wan Acholi me cako neno yo kit ma omyero wan watim kwede gawa.
medo ko eno dyangi mabeco ni cito kampala ito ki lori jwi ceng abic pe ki cato kany dyangi ma tye quality pe joni cato kany ento ringo dyang muto en ki cato ka coli kany dano camo ma pe ber wayeb wangwa
ludira legowu udwok twero me dog gang cingwu Bul alegowu wor ludito, wumi twero me dwan ma a ki i dog gang bot ludito. Pud pe tye let, pud waromo roco pacowa-ni.
Wan ba ki gamente te konyowa. Kare ma gamente ongolo ki balalo ni gucit gangi-ni, okato. Wan watiyo ki yowa, i ni gangwa, pe giloyowa pi gangwa. Wuweko kong nong lok alwor mo niya, Wan wupeke ki cene me cito ko i kot gukwenegi ni, ento wan watye ki twero macalo wan wegi ngom me tyeko lok ma megwa kaka eni ni, Pe gilwongo ngatu mo, gin bene ka odo mere keken aye eni ni wan wuya do dwong ata kani watur atura waromo mako ki boro boro. pa laro, owalo, atiko, awac, paico, unyama, umel, bulu citi, bulu dictrik, lamwo, kitgum, ader, agago, amuru, nwoya, omoro, apwoyo matek adada. Ci oweko pi kaka amito wecwu ni pe acik acika atye ka kwong akwonga ni ka wun wubiringo weng acito bot balot an abidong pira kena. Meno cika ma amito awac botwu. Ladit-ti Ben konyowa mada. Okonyowa i yo mapol adada. Ka peko tye i kin gang, ladit-ti Ben bene pe di. Wac mere ite waco ni gino mo ot tye ka wang ryemo bino ka ang ot-ti wang iye. Ci okonyo dano mapol adada. Wubed ki rekod pe wek wiwu owil. Bal mo keken ma balelo tye ka timone, gubiculo. Gin pe won lobo. Dano, kare ma an adonyo i lok me konyo Acoli, wa lunyodo ma mega gukwera guwace ni in gibineko, gibineko, gibineko, kubedi, wa kubedi pud pe gineko da. Pien pe abalo gin lanyote mo. Lutinowa mukene ma wagonyo ki i buc gucito ka gamo ciling bot Jerucalem cwale gigamo milion, milion, milion, an pe aye gamone. Mukene gunongo waye awano, an cinga leng. abicung kedwu.
An alego Lubanga mukwenyo kikuca ki cwiny mukwenyo kuca ni ibiceto ka uoyo iye. Kit gi nok ento pe nok. En Lubanga mukelo gi yo matir ni oruko pe gi yo matir mere ki ticwu. Lutwa,
kit mapol kare ka peko timme lobo acoli, acoli dongo duru. Dong i acoli ka kidongo duru ma iwinyo duru ni okoko matetek, pe ipenyo ngo ma timme icito iniang ki kunu. ci abino bot luturwa ma gitye i pa laro kany ka niang duru ma obedo ka kok matek-ki ci anongo lok ma guloko pol adada i kine balalo tye ka kwalo dyangi pa lwak balalo tye dyangi ma mege tye ka balo poto pa lwak balalo pe woro lwak balalo pe woro ludito ma megwa balalo pe tye ka woro tekwaro ma megwa Balelo tye ka wot ki muduku. Balelo buro lwak ma megwa ma ka iloko Balelo guyi. Balelo waco ni itimo iye ngo. Mutwa, atamo ni lok eni lok pe lok me tuku tuku. Geno Balelo rom ki geno lalur ni obino gwok dyegi ma megi. Ma eni ceng romo bino boti bunyo maber, nyero maber ka odiwo kwalo dyegi ni ki acel acel. Ka ipenyo diko, biwaco labwor inen calo cam, ci gin eni mito ribo cing woko weng kacel acel. Macalo kaka Acholi, atamo ni lok eni tye i cingwa. Ma ka waloko, jo mukene owek adwala, jo mukene owek cito ka gamo cente, babalalo me bino ka lweny i kom kaka angin lapii ma megwa tye. Dong in ma ibibino ka lweny i kom acoli, me bino ka loko lok maraco, me bino ka wek baladi otye ka bedo ki acoli maber, baladi otye ka bedo ki acoli maber, kun mege ma megwa ki wegi ma megwa gubedo can, gitye ka dero canne, in ibinongo pwod oko. Dong macalo kaka acoli, wan jo ma wangeyo cik, wan dano jo ma wangeyo twero pa lwak obedo ngo, wabicung kedi i nyim kot. Dong in igam lok enoni, pien en aye tye ka cato dong pa kaka tye ka cam ki nying acoli.